Éischte Riedner ass de René Schmit, Spëtzekandidat am Osten, deen ee vun eise véier Slogan'e wäert virstellen an deen ass ganz simpel gehalen, Grondakommes, Punkt. René Rentschler, Jo, also Grondakommes, Punkt. Mee dofir awer ouni Bedéngungen. D'Grondakommes ass fir jiddereen. Sollt e jidderee sinn. An et geet eis och hei net drëm, fir elo en Thema ze maachen, wat just fir de Wahlkampf ass a wat mer dann den 21 Oktober iergendenzwousch op d'Map stellen a soen, Gutt, okay, dat wor et. Et geet eis méi drëm, fir eng breet Diskussioun ze lancéieren, fir de Leit emol, Déi z'erklären an Akzeptanz bei de Leit ze kréien do derfir. Et ass e bësse schued déi lescht Wochen, nodeem mer scho mat eisem Wahlprogramm dat Thema do presentéiert haten, ass dat Ganzt e bësse reduzéiert ginn op Zuelen. 800 Euro, gutt, vu méi schonn op d'Opbruchswäerter, 820 kréie mer eng Indextranche. Et ergëtt ganz einfach kee Sënn, fir iwwer Zuelen esou ze schwätzen. Esou e Projet wéi deen doten, deen ass laang ugeluecht, dee leeft iwwer Joren, dee leeft iwwer eng, iwwer eng ganz Legislaturperiod. Do kann ee keng Ziffere soen, déi sinn och net néideg, dat ass och net wichteg momentan. Mir hunn déi ganz Saach eng Kéier duerchgerechent. Mir hu gesot, et ass finanzéierbar. Mir wëllen eis awer net dofir elo festleeë schonn op déi genee Modalitéiten. Dorobber geet et, dorobber kënnt et eis net un. Op wat kënnt et eis un? Mä ganz einfach, fir de Leit emol kloer ze maachen, datt d'Aarbecht ganz einfach eppes gëtt, wat knapp gëtt an der Zukunft. Mir ginn ëmmer méi produktiv, mir hunn ëmmer méi Zäit, déi eenzel Leit, et gëtt ëmmer méi Leit, mee et ass net méi Aarbecht do fir se, net méi genuch Aarbecht. Dat ass dat, wat mer mam Grondakommes wëlle contrecarréieren, ganz einfach doduerjer, datt mer soen, Jidderee muss awer en Akommes hunn, jidderee muss iergendwéi iwwer d'Ronne kommen, muss eng Ressource hunn, wou e kann eppes ausginn. wou en sech kann eppes leeschten, op där enger Säit, op där aner Säit natierlech och kënne mer de Konsum net einfach ofwiergen doduerjer, datt mer soen, gutt okay, keng Aarbecht, keng Suen, dat gëtt en Däiwelskrees. Eng vun deenen, ech hunn a leschter Zäit hunn ech relativ vill mat Leit dorëmmer geschwat zu diversen Occasiounen, an ee vun den Dénger déi ech ëmmer héieren erëm, dat dat ass, jo mä da geet jo awer kee Mënsch méi schaffen, hunn ech bei ville Leit héieren. Ech hu keng eenzeg Kéier, keng eenzeg Kéier héieren, datt ee gesot huet, hey cool, elo kann ech doheem bleiwen, mech bei d'Televisioun leeën, ech brauch net méi schaffen ze goen. Wat wëll ech elo domadder soen? Mä ganz einfach, Déi meescht Leit wëlle schaffe goen. Déi meescht Leit wëllen net ganz einfach doheem, op Lëtzebuergesch gesot, op der fauler Panz leien. De Problem ass eben, d'Aarbecht geet eis aus. Also musse mer deene Leit, déi schaffe ginn, musse mer d'Méiglechkeet gi fir nach ze schaffen. Vläicht net méi ganzdaags, net méi 40 Stonnen d'Woch, mee dofir dann awer an engem Hallefdaagsmodell oder awer, datt ee sech emol all puer Joer eng Kéier eng Auszäit, eng Auszäit leescht, esou wéi am Ausland de Sabbatical gëtt, mee datt een deen Ament dat awer och maache kann, ouni mussen ze fäerten, datt een doduerjer an de wirtschaftleche Ruin kënnt. Wéi gesot, déi ganz Saach, déi ass zukunftsorientéiert. Mir gesinn do wäit nom viraus. Net den 21. Oktober, vläicht esouguer net fir déi nächst Wahlen, datt mer do soen, Hey, hu mer fäerdeg bruecht. Et geet wierklech drëm, fir dat laangfristeg ze gesinn. Dat gesäit een och an eisem Wahlprogramm. Mir hunn do och esou Punkten dran ewéi, datt mer d'Indexe deckele wëllen, esou Saache wéi datt mer e Mindestloun fir d'Groussregioun wëllen aféieren. Mam Grondakommes sinn déi Saachen net méi néideg, oder op d'mannst emol kréien déi eng ganz aner Nues, déi sinn aneschters. Mir wëssen, dat et soss eppes wann ech esou Bréckemoosnamen nennen, därer hu mer och, mir wëssen, datt et net schnell geet. Mir brauchen eng laangfristeg Diskussioun an der Gesellschaft. Wann ech elo grad gesot hunn, Mindestloun fir d'Groussregioun, dann, Hie stellt och, datt mer net nëmmen dierfen hei op Lëtzebuerg kucken. Zum Beispill ënnerstëtze mer och déi europäesch Petitioun fir d'Grondakommes, wou d'Grondakommes soll mol eng Kéier op europäeschem Niveau, d'Maachbarkeet gekuckt ginn, och gekuckt gi wéi déi eenzel Länner dat kënne maachen, ouni datt mer doduerjer elo en iwwerméissege Sozialtourismus kréien. Oder awer op där anerer Säit, wéi zum Beispill elo beim CIGES, datt mer Steng an de Wee geluet kréien. An dann op eemol gesot kréien, Hey, Lëtzebuerg, Grondakommen ass ganz schéin a gutt, mee Dir musst dat deenen honnert an esou vill Milliounen Europäer ginn, wat natierlech komplett onméiglech wär. Dat heescht, och do musse mer iwwert eis Grenzen eraus kucken an eis net nëmmen op Lëtzebuerg konzentréieren. D'Grondakommes gesi mer ganz einfach als eng Chance fir déi eenzel Leit, datt en déi kënnen selwer iwwert hiert Liewe bestëmmen. Doduerch gëtt dat se geséchert, wann och minimalt, an net onbedéngt en Akommes, wat engem et erlaabt am Luxus ze liewen, mee dat se awer en Akommes hunn. Wéi gesot, do geet et drëm, datt deen Eenzelne säi Liewe ka selwer bestëmmen. Op där anerer Säit si mer natierlech och erëm eng Kéier do e bësselchen doriwwer eraus a soen, déi eenzel Leit, déi sollen och kënne bei deene gemeinschaftleche Saache matschwätzen an der Politik. An ech mengen, doriwwer schwätzt de Marc Angel elo nach e bëssen.